Bon bini den nos prome episode di Gowo na Mesa. E intencion di Gowo na Mesa ta pa guia bo, comparti tip cu bo pa di e forma aki nos por biba un bida mas salu. Awe nos ta ban conversa cu nos invitado cual ta un wellness consultant, su nomber ta Olga Job. Olga, bon bini, un placer. Danki, un placer di cuenta. Bo ta kere mi si mi bisa bo ku nos por disfrutá di e temporada festivo aki? Nos por kome tur nos kosnan di smak, pero alabes bibando un bida balansá? Olga, ki bo ta pensa di esaki? Sigur ku sí, ta así, nos mester TIP pa nos disfrutá, pa nos kome dushi, pa nos enjoy, pero nos tin ku tene na kuenta pa nos keda balansá den transkurso di e holidaysnan. Awor, Olga, esei ta e pregunta grandi. Kon pa tin e balansa aki? Kiko nos tin ku hasi pa di e forma aki por biba e bida balansá? Sí, foral den dianan di fiesta, hopi bia nos ta kla pa habra aká, nos ta kla pa keda kuminsá kome, kuminsá kome aya. Anto ta hopi importante pa nos sigui inkorporá e kos na salú ora nos por. Si nos sa ku nos tin beivoorbeeld un komementu atardi òf un òndrònchi, Hasi mas tantu posibel nos parti pa bebe hopi awa, cheers, hopi awa, hopi awa, anto pa nos agrega valor den transcurso di dia. Dus si nos sa cu nos tin un comementu parti e tardi, laga nos haci un smoothie, un parfait, algo mas natural pa nos wanta eigenlijk e stomach pa e ora di nos por come e atardi, en bes di sinta come henter un dia of haci un cheat day, manera esaki papia dice, en bes di haci un cheat day laga nos haci one cheat meal. I ai nan kaba e kurpa ta kuminsá adaptá, no? Dus esei ta hopi importante. Korekto. Awor ei laga nos kuminsá einan, oke, mi tin un dinner awenochi. Mi sa ku mi kier kome e appetizer, mi ke e main course, anto mi ke e dessert tambe. Awor ei ba kabi menshoná ku durante dia e ora ei mi tin ku chèk bon kiko ta lokual ku mi ta bai kome. Kiko bo ta rekomendá nos kome? Sí, sigur cu sí, locual semper mi ta bisa ta importante pa nos agrega fibra. Dus fibra hopi bia nos ta en el'e berdura, e frutanan, foral e berdura, e blachinan berde. Raw food. E raw food tambe, pasobra raw food eigenlijk ta cuminanan cu nos no ta cushina, dus cosnan cu nos por come curu, cu ta manera salada, berdura, nechi, simia. Anto tur esakinan eigenlijk nos curpa ta usa mas energia pa break down e cuminda cu locual nan tin. Lo señor y nos curpa tin cu tra extra duro pa digeri nan cu locual nan tin entonces esey ta pone cu nos curpa ta tra un tiki mas tanto entonces yuda nos metabolismo tambe esey ta number uno, number dos nos eori tambe por haya hopi mas enzymes cu ta un molecule cu ta den e cuminda entonces nos curpa mes tambe ta desaroya enzymes Anto, mas tantu enzymes nos haña, mas e ta yuda e metabolismo subi. Anto esei nos ke, nos ke pa e metabolismo tra duru duru pa nos por kuminsá kima e kumindanan di parti atardi. Exactamente. Entonces ta hopi importante pa nos kome kumindanan rò òf living foods. Anto kon nos por hasi esei? Ku un smoothie, esei ta rò, nos no ta kushiné, un salada, Kome un un fruta fresku, un bèrdura fresku, un nechi, simia, anto ra ei purba hasi mas tantu posibel, mas ku sinkuenta por shento di bo dia, hasi mas tantu fibra rò òf kurú posibel, anto esei ta yuda yori pa e kurpa tin e energia, pa e metabolismo por traha hopi duru, pa yori pa nos por kima e Ok, Kumina di a forma pa tardi. prepará nos kurpa pa di e forma aki na momento ku nos bai nos aktividat òf nos dèner nos por kome lokual ku nos ta deseá. Awor i ba menshoná smoothie. Dilanti nos aki nos tin un parfait ku ta mustra masha dushi mes. Mashore ta tentá mi pa mi dal un hap den dje. Awor laga nos ta franko. Tin yògùrt ku ta kankan di suku. Ok, tin tipo di muesli cu krusli cu tambe no ta esun di mas saludabel, pero aki bo a trece pa nos un healthy version y tur e ingredientenan aki tambe cu bo ta haya gewoon na Vondentuil. Conta mi di e parfait delicioso aki. Sí, sigur, sigur. Dus aki nan bo san ta mira con nos a tra layers di diferente, pan bisa aspectonan di cierto cumindanan. Dus den e bodem nos tin raw. Organic strawberries di Van den Tweele ku ta bota aña den vriezer section. Nan ta frozen. Nan ta frozen, entonces tin diferente tipo. Tin raspberry, blueberries, strawberries, tin mixed berries. Nos mi a kuminsá ku esei. Anto ra ei nos ta usando akinan e yoghurt ku ta traha di basá di koko, ku no ta basá di lechi di animal òf lechi di baka. Pasobra hopi bia lechi di baka tin hopi antibiotica, steroids ku ku diferente diferente tipo di kímiko aden. Dus nos ke make sure pa nos hasi plant based. cu ta soy free, anto soya, nos ke purba evita soya mas tanto posibel pasobra soya por cambia hormonan den curpa. Anto plus esaki cu ta e marca Bounty di Van den Tweil ta hopi natural, dus e no tin hopi preservativo. No tin sucu agregá tampoco. No, e no tin sucu agregá, e no tin perservativo, e ta smak dushi. Dus esey ta e layers nan cu nos a usa, anto aki nan bosan ta mira.

Mane sprenkel riba dje hunto cu e coconut shred. Anto aki nan bo sa ta mira un apple chips. Bo sa ain ki ta hende di e coi? Apple chips sin sucu, sin vet. Fantastico. Dehydrated, biologisch na vanantweel. Dus perfect pa nos gosa anto cheers un tiki den. Pues esaki ta un ehempel sigur di algo cu nos por come durante dia. Riku na mineral, riku na vitamina, anto e ta ziet er machtig uit, dus sigur e ta e ta pone ku bo ta sinti buyen ku bo por wanta pa despues bo bai kome na bo aktividat, bo por bai dal bo drink trankil. Pues esaki ta un super bon ehèmpel. Algu ku bo menshoná awor ei Olga ku mi ta kere ta bon pa nos highlight riba dje ta e diferensia entre cheat day ku cheat meal. Ok, hopi hende ta bisa ey awe ta mi cheat day, anto cheat day no bo ta habri afo, ok, for di meinta bo ta come locual cu bo ta encanta cune, meinta bo ta dal por ta bo, a merdia bo ta dal bo bon burger, bo fries, bo ta come un ijscream tambe hunto cune, dus esey ta letterlijk un ehempel di cheat. Day. Pero locual cu bo menciona awor ta preferibel un cheat meal en bes di un cheat day. Correcto, correcto. Enton hopi bia e curpa ke semper mas di locual nos ta dun nele. Dus si bo ta bisa ta dunando bo curpa hopi cuminda, hopi cuminda mas e ta bay ke. Dus si bo por wanta un tiki cambie, haci un tiki smoothie, haci otro cosa en bes di e brunch uitgebreid enton. Pa colmo, atardi tambe tin un cos grandi pa come. E ora bo ta bay ta mucho yen, anto e dia siguiente bo ta bay ta cansa. E ora ainda bo tin un otro un Christmas dinner, anto e ora bo no ta sinti bo mes bon, bo tin dole cabez, bo ta sinti bo mes opgeblazen, bo tin inflamacion. Anto esey nos ke evita. Cu ora dianan di fiesta nos tin cu corda ta dianan di fiesta. Nos ke baila, nos ke move, corda move. Bo sa si bo ta bay un fiesta. Si no sinta kai sinta so bo sa move baila soda move bebe bo awa kinan nos tin awa nan di vanantuel den glas di pana ku nan ta echt bende anto mi semper mi ta bisa evita kosnan den plastic pasobra nos por haña hopi bpa bpf ku bps den dje anto na vanantuel mi ta gusta e awa den glas pero ta hopi importante pa nos. Hidrata nos, bebe awa. Asta bo a bisa si nos tin un cocktail, mane bosan ta mira kinan, nos tin un cocktail, den dianan di fiesta nos ta bebe hopi alcohol. Sigur, y un bes aki nos ta ban yega tambe riba dje, pasobra awor e prome cu no, mi lubida e parti aki, Olga ba menciona algo hopi importante, na momento cu bo cuminsa come algo durante dia, bo cur pa ta keda pidi mas. Mi a wak un video riba social media Camindanan ta recomenda eigenlijk pa e prome cos cu bo come riba un dia no ta algo zoet. Kico bo por bisami di esaki? Pasobra e blood spike e ta subi. Sí, dus locual mi tabata kier a bisa kinan cu ta importante pa nos bebe awa hunto cu e alcohol door di esaki mes. Dus e e punto ta cu nos ke mina minimalize e blood sugar spike. Anto p'esei ta importante ora nos bebe alcohol, aunke nos ta kies bijvoorbeeld un alcohol cu no tin tanto sucu, Alcohol ta bira sucu den curpa. Enton p'esei ta importante pa nos hidrata cu awa. Dus pa mi contesta bo pregunta, ora nos cuminsa cu algo mucho zoet meinta e ta spike nos blood sugar mescos cu alcohol ta spike nos blood sugar. Dus nos mester eigenlic cuminsa mas leve posibel. Laga e curpa mes bin bay, laga e curpa su metabolismo traha den partinan di meinta ta caminda e curpa ta cuminsa detoxifica hopi mas tanto vooral e parti anochi marduga ban bisa den meinta. Entonces laga nos laga e kurpo un tiki tempu pa e kuminsá detoksifiká natural anto e den parti di mèrdia den parti ku ora sol a ta mas haltu einan nos ke kome e kumindanan mas grandi e kumindanan mas hèvi anto di atardi mas leve. Kiko ta un desayuno ideal Olga? Bon pa ami semper mi ta bisa un smoothie semper ta bon òf un jus un jus natural jus primí. di apel of di pera of di di carrots di si por ta si di celery komkomber of por ta si ègt un smoothie ta mas importante den parte meinta pero si bo ta wende ku bo no ta gusta smoothies of bo ke hasi un kos un tiki mas menos zoet pasobra hopi hende ta pensa ku smoothie ta zoet no ta semper depende kon bo ta hasiel pero si bo ta wende ku Ki gusto tin ki menos su ku un awakati ban bisa riba un rijstwafel? Korekto. Esei ta lokual ku mi gusta eigelik. Desayuná e awakati ta fantástiko i ta un goeie vèt tambe. Den fruta tin suku natural, pero algu ku pa bisa mi último ta rikuenda den e smoothie di fruta agregá tòg un spinazi, un green. Sí, korekto. E e sukunan ku ta nos taña den fruta ta natural, e ta salú, pero tin sierto frutanan ku ta hopi mas haltu den glukoze ku fruktose. Dus kos ta manera bakoba, mango, nos no ke kome muchu di mas di eseinan, pasobra atrobe nos por haña e blood sugar spike. Oke. Obviamente si nos tin ku kis den un bolo of un bacoba mi ta bisa semper bay e bacoba si por pero nos ke evita esey dus nos por hasi frutanan cu tin menos fructoso mane apel berries pera kiwi cosnan cu tin menos sucu papaya antora ey dus ora nos ta bay hasi e smoothie pa nos agrega e ora ey e frutanan cu tin un tiki menos sucu anto semper agrega Un tiki mas fibra, e blachi bèrdenan ku tin hlorofila den, anto hlorofil ta e, ban bisa, e pigment bèrdè ku nos ta haña den e blachi bèrdenan, anto esei ta hopi bon pa limpia higra, anto tambe pa duna energia, anto ta yuda e kurpa detoksifiká di diferente tipo di hormonnan malu, faitoestrogen, keseina. Dus, semper nos ke. Pensa en general. Nos ke hasi un tiki fruta pero nos ke un tiki blachi, nos tin un tiki simiña, nos ke un tiki flor, wak, bo sa, pa nos pensa riba e mata kompletu. Okay. Bo sa, nos ke, nos ke e fruta so tur ora, nos ke hasi henter e, e, e perspektiva di, di e mata òf di e blachi òf nos pensa naturalesa, anto nos tin hopi mas tantu balanse. Anto, on top of that, semper ta importante pa agregá. proteina den bo smoothie dus nan for nan tuel ami ta stima e hemp seeds biologis cu nan tin anto e hemp seeds biologis aki ta hopi halto den proteina un di e mas halto nan simianan ta un di mas halto nan den proteina. Pues en bes di usa un protein powder mi por usa mi por usa e hemp seed aki. Si, si bo ke bo por cambie alternativa pero bo por usa bo Proteina powder tambe. Semper mi ta recomenda. Cual tambe tin un vegan na van den Twill. Ah si? Si mi mes ta cumbre. Si, si mi tin bay check it out. Semper mi ta bisa lesa bon si tur e ingrediente nan ora nos bay supermarket wak bon tin hopi diferente tipo di opcion pero take time pa lesa pasobra tin cierto producto nan tin mas sucu cu otro of nan ta pone mas quimica cu otro pero van den Twill tin hopi opcion pa cu esey. Anto rey semper e hemp seeds. Anto di tambe nos por hinca un tiki goeie vet. Dus kico nos por hinca den smoothie di goeie vet? Bal bobo pone un pida aguacati en ta bisa, Huh? Aguacati den smoothie? E no ta smaak nada, e ta dun'e un creamy texture, dus super amazing. Of bobo pone un tiki nut butter, si ta pas cu locual bo ta hincando den bo smoothie. Of e simianan mes tin omega fatty acids y proteina, dus e no ta proteina so, e tin omega fats tambe. Dus den un hemp seeds. Si nos hintiel e den smoothie nos tin eigenlijk e complete macronutrients balance cu ta e carbohydrates, protein and fats. Ban pa algo cu nos ta encanta cun'e laga nos ta sincero e ayaca. Ami no por warda pa mi saboria di mi ayacanan. Bon awor aki ami ta comiendo super clean e dianan aki pa di e forma aki durante de temporada ora nos ta yegando mas cerca de temporada di fiesta cu mi por come e cosnan di smaak aki. Ayaca. Un snack of un meal? Meal sigur. Ok, dus e no ta un snack. Dus mi no por kome mi lunch anto pensa tambe ku e, bo sa pensa ku ok mi por kome e ayaka tambe. No, ami ta rekomenda ayaka mester ta un meal. Dikon? Ok. Pasobra ora nos wake e tin corn meal aden. Corn meal ta Exactamente, heavy, e ta sí. pisá. Sigur. Plus e tin e carni of si bo ta usa el e plant based of vegan. E tin su garbanzos of tin bia nan ta usa otro tipo di soya ke asina ami semper ta recomenda cu garbanzos ta ok anto tin berdura dus atrobe bo tin bo bon balance di micro nutrients dus ora ey ta importante tog pa haciele ese meal mi ta bisa ok dal bo ayaca pero pone un salada bani dje pone bo raw foods bo living foods bandi dje anto ora ta bira un nice meal. E bon kurasoleño ta kome su hayaca cu su pan den banda, pero bo a duna un bon ehempel awor ey, en bes di pone pan, pone un berdura, ok, traha un salada frescu, aya na Vanutuel nos ta haya tur tipo di berdura frescu pa di forma aki bo por prepara un dushi salada, y by the way hablando di hayaca tambe, bo ta haya bo hayaca tambe ricu na sabor aya na Vanutuel. Ban papia tocante di metabolismo, pasobra na momento cu nos ta papia, Di bamentu di peso, mantené bo peso e metabolismo ta hopi importante. Kiko mi tin ku kome pasobra mi sa ku sierto alimento ta boost mi metabolismo? Duna nos algun ideas pa esaki. Promé ku nada ta importante pa komprondé ku kumindanan prosesá, kumindanan ku tin hopi tipo di kímiko tóksiko por bin stroba e metabolismo. Dus einan kaba si nos por evitá mas tantu posibel e kumindanan prosesá. Of a misa en bes di chit mi diei nos a si chit mil dus eynan caba nos a piitt nos a pone bahé eynan ta esaki ta hopi importante kico ta yuda e metabolismo prome cu nada awa awa awa awa awa awa den glas calidad di awa ta importante no awa di cranchi por evita awa di cranchi. bebe spring water of awa cu bo taña den glas a cumpra anto de ey tambe por agrega e fibra nan cu nos ta papia di dje e chlorofil e pigment nan tur e fibra nan tambe ta subi e metabolismo masha masha masha hopi mes cu mina nan pica pero pica natural dus nos ke haci bijvoorbeeld un spicy pepper un jalapeño of e e promenton nan pica nan ey cu nos ta haña di Kòrsou e sinan tambe si bo ta un hende cu ta gusta pica. Excelente por yuda bo metabolismo. Un cos nan citrus dus la munchi orange juice obviamente orange juice nos mester wak e frescu tambe e por spike e blood sugar dus nos no ke hasi muchu orange juice pero por ta balansea ante locual semper mi ta recomenda ta grape fruit. Grape fruit mi ta kere menciona grape fruit awor e. Si bo sa cu grape fruit ta yuda nos curpa detoxifica anto neutralisa. Cualke ban bisa residuo cu nos tin di remedinan di antes. Dus si antibiotica nos a bebe ai dies ai pasa of un remedi cu nos a usa cinco ai pasa of un paracetamol kico ta cu nos tin den nos curpa ainda pega? Grapefruit a bin yuda neutralise, dus ta hopi hopi bon pa limpia e higra. Si bo ta hende ku ta gusta grapefruit, no tambe nan ta bisa grapefruit yuda ba ta dor di esei eigenlik. No, ta hopi bon ku bo ta menshoná esakinan so, hopi bia nos ta usa suplemento tambe ku ta yuda e parti di metabolismo, pero den e kaso aki nos por kome alimentonan mas saludabel ku por yuda nos boost e metabolismo, i klaro algu hopi importante kual ya kababa menshoná Olga, Ta e parti di move show. Mi sa cu ta un temporada hectic, un temporada hopi druk cu kisas bo ta skip gym. Bo no tin e spacio, e tempo pa bishita gym, pero na momento cu bo bai un actividad, baila, soda, haci ehercicio riba stoel, riba cama, pero e parti movicion tambe ta hopi importante. Sí, sigur, sigur. Enton seme mi ta bisa wak, di dia di fiesta hopi bia nos ta stop gym, pero wak kico bo por haci toch? Lanta un tiki, si bo, si bo ta bai tur dia, ya, Tur dia ta bai ta difísil, por pa bai un bia por lo ménos dos bia pa siman. Keda move pasobra ora yanüari ta bira hopi mas fásil pa bo drenta bèk den bo ritmo. Anto ora e semper e kurpa ke mas di lokual bo ta dun'é. Dus si bo ke por bai jèm, dal bai bai jèm, pero si bo bai un fiesta, lanta baila, yama tur hende baila ku bo, pone muzik, hasi karaoke, kanta bo kontinkanan di Christmas, hasi bo dekorashonnan na kas. Dus ègt Stay busy pa por sigui move, no? Huntu cu e parti di cuminda cu awa. Na inicio nos a menciona e palabra balansa, ami ta kere hopi den esaki, tur cos den bida ta balansa, hopi importante, y ba duna hopi tip awe, ba comparti diferente tip con nos por balansa e dia, con nos por mantene nos peso, etc. Awor ma bay e dinner. Anto Eina nos yega na e punto nos kier habri afó. Pero na e fiesta aki, na e corporate event aki, na e Christmas dinner aki tambe mester tin un balansa. Kon mi por build up, ok? Kon mi por build up pa di e forma aki tog mi por mantene un balansa durante di e fiesta aki tambe of durante di e dinner? Sí, sigur sigur. Hopi bon pregunta. Dus ami semper ta bisa cu ta importante pa nos usa cierto suplementonan pa yuda nos digerí e kuminda. Dus un di mi favoritonan ta enzymes. Anto enzymes ta e higelo ku molecule. Anto si nos wak e molecule di enzymes e tin krullen ku spike aden. Dus ta yuda ègt manera break down e kuminda anto ta yuda si ta yuda digerí e kuminda ku ta yuda e metabolismo. Dus nos por usa sierto suplementonan na naturasao ku ta na wèl na shòp. Nos tin un enzymes ku nos ta usa di diferente tipo di yerba. Pero nos ta haña enzymes tambe den kuminda, den kuminda raw foods manera mi a menshoná. Desori ami ta gusta semper kuminsá òf ora mi sa ku mi ta bai kome un kuminda grandi mi ta kuminsá dal mi enzymes nan mi sa kaba ok mi kurpa mester un tiki supòrt aki nan kon mi ta kuminsá build atrobe awa semper e awa build up despues bai bo ta bai bo drink despues desori bo ta kuminsá bo appetizer kumis kòrda kou slow kome despacio pasobra oi dia nos ta kome lie lie nos no ta konsiente kiko nos ta kome òf. Grandi nan ta bisa esei hopi Kou trankil. Pues esaki ta sierto, no ta djis. Apsolutamente. E prome stoma ta na boka. Na boka nos ta apsorbé hopi vitamina ku nutrishon. Dus ora nos kou, nan ta bisa eigelik un trinta bia ku bo por kou, prome ku bo guli, esei ta ideal. Semper hopi bia nos ta bai mas ménos ke esei, òf mas despasio. Pero. Purba bo best, saboria e cuminda, hes ta bon, ken a traha esaki? Hm, sinti e den bo boca, purba pensa kico bo ta sinti, kico bo ta smak, salu, zoet, un tiki sour, of e texture, wak con el a bada, dus echt conscious eating, mindful eating, anto así nos ta disfruta e cuminda hopi mas tanto, plus nos curpa ta yena hopi mas liye, dus e curpa. E festoma ta tuma binti minuut pa bisa e mente ke ta yin. Dus nos mester give that time pa e kurpa haña e espasio ei. Entor di obe biahinan kaba ban bisa ora bai yega. Si, ora bai yega bo big meal, bo no ta bai por kome henter e kos mas. Te na ora bo yega n'e dessert. E dessert mes bo ta dal n'e korta dos hap, kual tambe ta yuda, right? Fantástiko. Nos a menshoná drenks awe na vários okashon, anto Mi sa ku tin algun keuzes ku ta un poko mas saludabel. Bo a splika wor ku bo kurpa despues tòg den alkohòl tin e suku, pero tin keuzesnan ku ta men ta mas abou na suku ku tin ménos kaloria. Ami semper a tende di vòdka, mi a tende tambe di proseko kual ta un di mi favorites. Esaki ta kuadra? Sí, sigur sigur. Obviamente. Alcohol semper ta bira sucu den curpa, pero p'esey mi ta bisa, no laga nos baby sit nos drink, no. Nos ta bebele soft, trankil, bebe bo awa tussenin, pero inderdaad Prosecco ta un di mas abounan den caloria. A mi ta gusta cu Van den Tweel tin e Prosecconan cu ta certifica DOP, dus ora bo ta cumpra bo Prosecco make sure bo ta lesa cu tin skibi DOP, pasobra nos ta certifica, nos ta sigur cu ta Proce cu di berdad, pasobra awendia nan tin hopi hopi diferente tipo di cuminda cu nan ta falsifica, dus ta hopi importante pa nos bebe algo cu ta tradicional. Am, dus e ora y den e, e, e aki nan den e drink aki nos a mezcla e proseco di Van Ontweel hunto cu un tiki club soda cu ta bini den glas, cumpra den glas, Okay. antori cu pomegranate, pasobra pomegranate ta echt di festivo, ta echt den e temporadanan aki cu nos ta usa pomegranate, anto un tiki de vrozen organic. strawberry anto rei nos ta pone un rosemary pa decorashon. No a ziet er heerlijk uit, sigur cu si, pues bo mes por tuma nota cu nos por disfruta, nos por come y bebe cosnan cu ta dushi, nos por festeha e temporada aki manera mester ta, pero tur cos ta E balansa. Sigur am Olga hopi entresante mi no sa si bo tin mas cos cu bo kier a agrega pa di e forma aki nos por cera nos prome episode di Gewoon na Mesa. Si. Un otro tip cu mi ke duna den temporadanan di fiesta ora nos ta come hopi e siguiente dia purba haci un intermittent fasting. Intermittent fasting ta cu nos no ta come purba no come mainta mesora ora bo lanta duna bo curpa tempo pa e Cabi digerí locual bo come ayera of locual bo come ayer anochi. Entonces esey ta yuda e metabolismo, e curpa digerí, bo ta ora bo ta subi menos di peso, e curpa por bay mas den ketosis cu autophagy cu ta un reaccion cu ta pasa den curpa ora e curpa ta usa energia di e cuminda, si, e stored fat, dus energia di e cuminda cu bo a come ayera. En bes di seia ta usa e stored energy den bo den bo kurpa dus ariba no ta bai subi tantu di peso dus ta hasi un long intermittent fasting despues nos a bai papia mas di dje tòg. So that's the day after des despues ku mi a kaba di cheat mi a kome na mi Christmas dinner e siguiente dia bo ta rekomendá un intermittent fasting no hopi interesante esaki sigur definitivamente ta bai bira e siguiente topiko tambe pues keda pendiente pasobra durante e luna di Januari binti binti sinku esaki ta bai bira nos topiko Pues, si bo tin kualke duda, pregunta, bo ke sera konosí, bo ke siña mas tokante di Intermitted Fasting, mi ta kere sigur ku bo tin ku sigui e siguiente èpisode di Gewoon na Mesa. Kòrda sigui tambe e página sosial pa di e forma aki bo por mira nos diferente èpisodenan, e diferente produktonan tambe ku bo ta haña na Van den Tweel. I kòrda ku e variedat di produktonan orgániko tambe, fruta i bèrdura, Ku bo ta haña gewona van den twee Olga. Cheers! Cheers! Mi ta deseá bo tur kos bon p'e aña binidero. Gosa, disfrutá di e temporada aki sigur. Abo tambe ku ta sigui nos, nos ta deseá bo tur kos bon, prosperidat, anto kòrda ku nos por disfrutá pero bibando un bida balansá. Cheers! Cheers!